Salam dostlar, men Myrat Sähetgulyýew, gowy my ýagdaýlaryňyz? Bu gün iki müň ýigrimi birinji ýylyň altynjy apreli. Programmirlemäniň esaslary diýen blogumyzyň ikinji algoritmalar sapagynda siz bilen birlikde. Sapagymyza geçmeden öň birki sanak zada dek geçmek isleýän. Birinjiden men öňkän türkmen dilinde sapak berip görmedigim üçin birazajyk Dil meselesinde kösenýän birazjyk käwagt ýalňyş sözler ulanyp bilerin. Oň üçin we ekstradan men şu birki üç gün bäri näsag bolan üçin sesim gowy gelmeýän bolup biler. Oň üçin sizden ötünç sorap sapagymyza başlaýas. Sapagymyz algoritmalar. Algoritmalar näme? Resmi bir kesgitlemesinde algoritmalar şeýle beýan edilýär, bir meseläni, problemany çözmek ýa-da bir işi tamamlamak üçin gerekli we tertip ädimleriň toplumyna diýilýär. Bärde bir meseläni çözmek üçin ýa-da bi bir işi tamamlamak üçin gerekli we tertipli ädimler, o iň jan alyjy, iň esasy ýerleriniň biri, gerekli we tertipli. Olar näme? Olara düşündirmäge çalşarys. Algoritme gysgaça ýagny köçe dilinde aýdanymyzda şuny ýalak bir zat. Bir jaý, bir on etaž bir binany gurmak üçin ilki näme etmeli? Ilki oň proýektini taýýarlamaly, dogry dämi? Ýagny taslamasyny taýýarlamaly. Taslamasyny taýýarlanda näme edilýär? Işte näçe etaž bolar, näçe komnat bolmaly, her etažynda näçe sany kwartira bolýar? Soň sementleri näçe mukdarda goşulmaly, näçe sany kerpiç ulanylmaly hemme zatlary inžener gelýädem hasaplaýar, hasaplaýar, soň çyzgylaryny çyzýar, metr, santimetr, hižekge, käbir ýerinde millimetre çenli kän esasy bolup durýar, ýagny köp onuň ähmiýeti bar, hižekge, millimetrleriň bile. Şoň üçin Ony gowy edip taýýarlaýar bir inžener, soňundan ony gurluşykça berýär, gurluşykçy firmadanam ony alýardanam şo taslamada, ýagny proýektde näme görkezilen bolsa, şony ýerine ýetirýär. Algoritmadanam edil şonýalak, bir programmany döretmek üçin näme bir taslama, ýagny bir inžener nähilek bir öýi gurmak üçin bir taslama çykarýar, proýekt çykarýar. Edil şon ýala programmistlerem näme edýär? Bir programmany ýazmadan öň ilki algoritmasyny çykarýar, ýagny proýekidin proýekidini çykarýar, soňundan ony koda dökýärler. Algoritma gysgaça şu şekilde düşündirip bolar. Şunam aýdaly, eee Sag bolsun aýtmaly. E, bir şul şu taýda algoritme näme diýen soragymyzy şu şekilde dänem açyklap bileris. Programma şul bir ýazylan programma, programmist tarapyndan ýazylan gysgaja gizjekki bir programma. Bunu ýazmak üçin ilki näme etmeli? Ilki algoritmesini çykarmaly şuny ýalak. Birinji ädimde näme etmeli? Ikinji ädimde näme etmeli? Üçünji ädimde näme etmeli? diýe gitýär. I ony soňundan nämä öwürýärler? Soňundan akym diagrammalaryna öwürýärler. Soňundan bu akym diagrammalaryny programmist alýar. Haýsydyr bir programmirleme dili, C-Sharp, JavaScript ýalak programmirleme dilleri bilen ony şu şekilde bloklar halynda şu şekilde programma öwürýär. I algoritma nähili bolmaly? Algoritmanyň häsiýetleri barada. Bu sapagymyzda durup geçmekçi. Bir algoritma taýýarlanda işjeň bolmaly, gutarnykly bolmaly, takyk bolmaly, başlangyjy we çykyşy bolmaly we öndürijilikli ýa performans taýdan ýokary hilli bolmaly. Bular näme? Ýani has içgin bir şekilde aşakda diýip geçeris. Işjeňlik. Işjeňlik teswir teswirlere açyk bolmaly däl. Ýagny, şuny-a mysal bereýinler-aý. Meň diýeli köp pulum bar. Köp, o köp o taýdaky teswiri açyk. Baýlar üçin köp pul diýmek, işte, näçe million dollar bolup biler. Ýagny, has maddy taýdan düşük adamlar üçin köp, o taýdaky köp pul diýilýän gaty az ýagny ýüz dollar meselem bir neme üçin köp pul bolup biler ýöne baý adamlar üçin millionerler üçin ol gaty az pul ýagny teswiri açyk ýagny maňa görä üýtgeýä ahmede görä üýtgeýä merede görä üýtgeýä amana görä üýtgeýä o taýda köp o diýmek teswiri açyk diýmek teswiri açyk bolmaly däl soň düşnükli bolmaly Ýani Amanam şon şon görende düşünmeli hemmesi eta programmist bolsa programmistler şon nemedi görende düşün düşünmeli ýa. Soň ýönekeý bolmaly. Şu wagt gysga ädimleri meselem aslynda bir mysal getirip oň üstünden gidip biler semme nememidi. Nähili mysal bereli. Mysal üçin Aşgabatdan nirä gideli Mara däl Mara dil Çärjewe Çärjew diýeli. Çärjewe gitmek isleýäs. Çärjewe gitmek isleýäs. Biz bir ýol bilmeýän adam düşüniň. Şoňa bir näme karta çykaryp berjek bolýaňyz siz. Karta çykaryp berjek bolýaňyz. Şonda näme ýekän-ýekän ädim-ädim ýazmaly. Ilki sen Aşgabadyň şunakasyna git. Şunakadyndan gidip başla. Maşynly gidýän bolsaň eger Nemäni geç, nämedir ol? Änewi geç, soňundan duşagy geç, kakany geç, Mary, Maryny geç, Mara geleňde şunýalak bir kruk bar, ondan bir gezek aýlan nanim, dowam et. Soň, işte, Maryny geç, Baýramalyny geç, soňundan, iň soňunda Çärjewe baraňda dur, ýalak bir karta çykarmaly. Şo karta düşnükli bolmaly, ýönekeý bolmaly, ýönekeýden maksat Sen kartany gidip daşoguň üstünden çyzma, ýagny biderek ekstra ýol uzatma, ýollary uzatmaly däl, ýagny ýönekeý, bir ädimde etjek zadyňy biderek iki-üç ädimde etmeli däl, ýagny ýönekeýden maksat ol gereksiz gaýtalamasyz bolmaly. Ýagny şu wagt sen baryp, ýagny diýýän bolup bilersiňiz, şu Aşgabatdan çykanyňyzda Marabaraňda krugda, Biderek aýlanma şo taý krugda, biderek aýlanyp durma diýen bolup bilersiňiz. Adamlar, ýa samsykmy, näme üçin biderek aýlansyn diýip bilerler. Ýöne kompýuterler bir açyk samsyk, akylsyz. Ýani oňa ýekän hemme zady ýekän-ýekän düşündirmek gerek. Şo tak baraňda, prosto aýlanyp durma, hemme ýöne aýlanyp durma, gör gecikdik zat diýip hökmany suratda oňa düşündirmeli. Şoň üçin hem şunýalak mysallar berilýär. Ýani näme üçin gerek diýip durma. Hakykatdan hem o programmirleme bölümine geçeniňizde muň gerekdigi ýüze çykar. Işjeňlik barada gysgaça şeýle aýdyp bileris, beýlekiler aslynda beýleki maddalar bilen gutarnykly takyklyk zat, maddalaryň bir işjeňlik maddasy aslynda öz içinde jemleýär, ýöne ýene-de bir degip geçeli, başlangyç we tamamlaýjy nokady bolmaly, ýagny sen algoritmde görkezmeli, ine şu Aşgabat başlangyç nokadyň, tamamlaýyş nokadyňam Çärjew. Şeý diýip görkezmeli. Tükeniksiz gaýtalamalara girmeli däl. E, tükeniksiz gaýtalamalara girmeli däl. Ýaňky diýşim ýalak edil e, marabaraňda, ýagny biderek aýlanyp durma, ýadam şoňa meňzeş, men diňe bir mysal berdim. Şoňa meňzeş biderek gaýtalamalardan, ýagny ekstra şo programma şo hereket gerek ýaly bolsa, şon ýaly hereketlerden e, daşda saklamaly. E, takyklyk Algoritmalar her gezek täzeden işledilende şol bir netijäni bermeli. Sen şon ýalak bir karta çykardyň. Diýeli şon ýalak bir karta çykardyň. Gelýän Amerikadan biri gelýär, hiç zat bilen aga dogda. E, Aşgabatdan Çärjewe gitmege sen gön şu e, algoritmany çykaryp bereňde şo danym şo kartaň utdy bilen Çärjewe gidip bilmeli. Aman gelse danym şo danym şo karta bilen Çärjewe gitmeli. E, meret gelse danym. Takyk bolmaly, gysgaçasy, ýagny net, ýagny adam düşünmeli dälläraý, iki sanak ýol çykaryp bara, haýsyndan gitsemkäm diýip bir pikirlenmeli däl bilýäň şu ýolda, net bir şekilde görkezmeli şu taýda, takyk bir şekilde görkezmeli şony, ine şu ýoldan gitmeli, şu ýoldan gitmeli, şu ýoldan gitmeli diýip görkezmeli, takykdan maksat şol. Başlangyç we çykyş nokatlary bolmaly zat ony tak belläp geçdik algoritmde başlangyç we çykyş nokatlary bolmaly ýagny Aşgabat başlangyç nokady çykyş nokady Çärjew baryş nokady öndürijilik ýokary bolmaly ýagny performans taýdan ýokary hilli bolmaly nähili düşündirip bileris muny. Aslynda düşündirdikde ony şuny ony daşoguň üstüne aýlanmaly dal biderek ýol ekstra daşoguň üstünden o gaz ojagyň üstünden hem baryp bolýar ýöne o taý näme bolýar uzak bolýar hemem çykdaýjysy köp bolýar şoň üçin näme gerek biderek ýa golaý ýol barka uzak ýoldan gidip o dany barýamy barýar ýöne Bir gowy bir algoritmi taýýarlamak üçin öndürijilik performansy ýokary ýokary bolmaly. Ýagny iň gysga ýoldan we iň çalt alyp gidýän iň az maddy taýdan iň çykdaýjysy az bolan algoritmalar bolmaly. Şimdi dünýä ýüzünde algoritma diýlende birinji Berilýän mysallaryň biri makaron taýýarlamagyň algoritmasy, ýagny makaron aş taýýarlamagyň algoritmasy, ýagny hemme nemeleri iňlisçe dänim, iňlisçe materiallar göreňde dänim, türkçe materiallar göreňde dänim, orsça materiallar göreňde hem hemmesini hökmaýyn suratda şu makaron taýýarlamagyň algoritmasy klassyk, ýagny berýärler. Menem bermäni makul bildim. Nähili aslynda şu taýda bir iki üç dörünji ädimleri görkezsem has hem gowy bolardy. Men ýöne birazjyk ýaltandygym üçin, ýa birazjyk ýaltarak görkezmändirin we indikide birazjyk has üns bermäge çalşaryn. Eee, bir makaron nähili taýýarlanar? Şu biz görkezen zadymyzy hiç makaron bişirmän bilmeýän adam alyp, şu biziň beren algoritmamyza seredip bilmeli. Sebäbi kompýuter diýilýän hiç zat bilenak ýa oň aňy ýok. Hany şuny diýe şuny diýenak bilýäňmi meselem şu üçünji dörünji suw gaýnat diýýä bilýäň soňundanam gaýnaýança garaş. E kompýuter şuň gaýnaýança garaşmalydygyny bilenak meselem ýekän ýekän aýdyp durmaly gaýnansoň e dökülip gutarjagynam bilenak. Belli bir ýerde gaýnansoň duzdyr diýmeli. Ýani hemme zadyny ýekän-ýekän algoritmada aslynda beldirtmeli, beldirtmeli, ýani ýazmaly ýekän-ýekän. E, bärde däni ýa men ýazybildigimçe ýazdym, ýöne has detaýlam, has içginem ýazyp bilerdik muny. Näme diýýär, başla, aşhana git, ikinji ädim, üçünji ädim, tefal al, dördünji ädim, suw gaýnat, e, bäşinji ädim, gaýnaýança garaş, Altynjy ädim, Eger-de gaýnan bolsa, ýedinji ädime git, ýagny bir soňraky ädim. Gazana makarony we gaýnan suwy goý. Eger gaýnamadyk bolsa, bäşinji ädime git, täzeden gaýnat. Gaýnaýança garaş, bäşinji ädimde näme? Gaýnaýança garaş. Garaşýaň, gazany makarony zat goýduk, gaýnaýança garaş diýdik, makarony suwy süz, soňundan näme? Duz at we taýaga goý we tamamla ýagny nämesi bar bitiriş ýagny başlangyç nokady bar we tamamlanma nokady bar dogry däl mi ýagny belläp geçipdik goýdukmy goýduk soň näme bar ekstra nähilek wagtymyzam çäkli näme etsek şu taýy tamamlaly indiki sapakda Görüşeris wagtymyz kän. Neme etmeli? Näçe epis boldy? He, şu günlükçe bu sapagymyzy tamamlaly. Indiki sapakda görüşýänçäk. Hoş sag boluň, sagatda görüşeli.